Grazzi tal qed issegwu il-proġett Xjentek, proġett imtella mill-Fondazzjoni Satar, fej flimkien qed inkomplu nesploraw kunċetti ta' xjenza, teknoloġija kif ukoll innovazzjoni b'mod applikat. Infakkarkom li tistgħu issibu iktar informazzjoni fuq ir-rivista Satar fuq satar.org.mt kif ukoll fuq l-app tas-Satar. Illum għandna lil Kit magħna li se jurina daqsxejn mudell minnhom, il-mudell tal-vulkan tal-kuluri, u x'hekk. Narawh flimkien. Mela Kit, kif jinbena dan il-mudell? Mela dan huwa mudell li jitlaq minn forma ta' piramida, forma matematika Illi din il-pirameda aħna ħa naqduha flimkien, jiġifieri t-tfal ħa jsibu mudell illi kif ħa jaraw ħa jkun fih diġà cut-out tal-pirameda. U minnu ħa nkunu qegħdin nibnu l-forma prinċipali tal-pirameda. Din il-pirameda mbagħad ħa nżidulha wkoll l-effett tal-kromatografija li hija logħob bil-kuluri.
Interessanti. Mela, minn fejn iridu jibdew? Tajjeb wis, mela minn dik il-kartuna li ħajkollhom, ħajkollhom diġà inkluż il-qtuħ ta' din l-ewwel parti, l-parti prinċipali. Hawnhekk innumerata wkoll bħala l-parti numru wieħed. Din il-parti sewwa għandha diġà wkoll il-qasmiet fejn wieħed ħajsib biex jagħmel it-tinja. Ġifieri li inti terwihom Ovvjament, kulħadd jirraġuna hekk, ejja ħa nibniha, ejja ħa naraħħa mibnija. Però hawnhekk għandi bżonn nagħmel rakkomandazzjoni. Meta niddiżinjaw xi ħaġa, xi kultant irridu nagħmlu ċertu proċessi qabel oħrajn. Iġifieri, jekk beħsibek tpinġiha bil-lapes u bil-kuluri din, issa trid tagħmilha, mhux fuqha qed tibniha. Allura wieħed ħajkollu ħalli tisperimenta u tipprova tagħmel, iħalliha miftuħa. U mill-mudell miftuħ imbagħad Jista' iżid il-kuluri, juża lapsijiet, juża żebgħa, juża felt pens. Ħalli inti mbagħad meta tintrama tkun pinġuta bl-aqwa mod possibbli. Il-mudell għandu. Ma diġà jgħinu kara jisom mhux kif qegħdin. Eżattament, għandek dik it-tinja lesta li tagħtik faċilità kbira. L-aħħar biċċa hija rqiqa jgħidu la flap biex biha nistgħu ninkullaw mbagħad tarf ma tarf kif qegħdin naraw. U biex l-aħjar jinkullaw kieku? L-aħjar kollha tal-crafts.
Kollha minn dik trasparenti tal-kras. Li tkun għetar b'saħħitha. Sewwa, jekk ma tasalx b'dik ukoll tista' tagħmel naqa' tejp ukoll li żomma. Meta għandek dan il-mudell u maqut u lest, diġà għandek il-qafas ta' vulkan. Għandna l-forma tal-piram.
Issa ħammorru għall-parti tal-effett tal-vulkan. Sewwa. Mela fil-fatt hawnhekk għandna mudell illi diġà xi ħadd prova pinġieh minn qabel, għaqdu. U saħansitra wkoll żied Iddekorah. iddekorah bil-mudelli żgħar ta' dinożawri li għetajna ma' dan il-mudell. Hemmhekk f'idejkom, wieħed jista' jużhom jagħmel affarijiet oħra. Sew. It's up to U you. hawnhekk x'għandhom dawn l-isticker li qed nara hawnhekk? Etna għamek għamilna toothpicks li jitlu fit-toqob żgħar li hemm fil-piramida u kif ukoll f'toqob żgħar li hemm ukoll fil-mudelli Mhm. Lesti żgħar. diġà. Lesti diġà, Tajjeb. allura faċli biex twaħħalhom. Tajjeb ħafna. Mela issa niġu għall-parti tal-kromatografija. Hawnhekk xana ħaniklu.
Le, iktar fuq likwidi ħanaħdmu, imma likwidi biex bihom nagħmlu il-kromatografija tal-kuluri. Mela, li għanna bżonn huwa hmm? naqra tazza bl-ilma u hmm? idealment flixħun tal-plastik żejr. Maqtuħ, jisniet nara.
Maqtuħ, jistan nispiegaw kol kif ħajin għata. Mela, il-kromatografija hija l-effett illi jinħoloq meta xi naqra felt pens jew gem markers illi titqiegħed fil-truf ta' tixxu jew xi ħaġa li tassorbi ħafna, sewwa, inkunu ħallejna din it-tixxu tmissneqa mal-ilma. U waqt li qed tixrob l-ilma, l-ilma ikaxkar miegħu l-kuluri u naraw dik l-isfumatura ta' kuluri tilgħin gradwalment. Hemm ħafna fejn tesperimenta u m'hemmx waħda tajba, waħda ħażina, kollha sbieħ u kollha differenti. Fil-fatt, mela biex nagħmluha,

U anka il-parti tisfel jew anka tazza daqsa, imma it-nej li huma tajbin. Sewa, mela il-parti ta' fuq ħasservi bħala lon illi jidħol fil-vulkan fuq u fil-fatt ma jiġax jinżel. Daħħa jgħina biex meta jkollna tixxu simxarvin u ma jaqbaw ma jxarbux il-kumplament. Eżattament, għax huwa plastik minn fuq. Ekku, ekku, ekku. U l-oħra hija reċipjent tal-ilma tagħna. Mhm. Issa aħna ħannu tpoġġu naqra ilma verament ftit għandek bżon tax, Tiskanta li ma jibqa' ħiereġ u jiġi fuq il-mejda kollu nkella jekk tagħmel ħafna. Barra minn hekk issa ħankun qegħdin nużaw ehm, tissues ideali ta' tissues single ply ikunu ideali. U npoġġu diversi ehm, daqqiet ta' felt pens koloriti. Mhm. Nista' nesperimenta nagħmel linji, nagħmel kaxxi, nagħmel. Kif trid. Basta tpoġġina qa' felt pen. Għal min iħobb eh, ħawwa tu gerfex kif irid mela perfetta. Vera m'għandekx għalfejn tagħmel iż-żejjed, ta' ġifieri, ma xafejn tintela kollox. Tagħmilha kif tagħmilha l-kuluri ħa jibqgħu ħirġin modi differenti.
U fl-aħħar mill-aħħar ħa tipprova inti illi tpoġġi t-tixxu bil-felt pen tiegħek minn ġolor tal-vulkan. Sewwa. Forsi tagħmel waħda, tnejn, tlieta, mhm. sewwa, illi din ġi. Din diġà kulurita hekk diġà bil. Iva, kif għadna bdejna mill-kulur tagħha.
U anke meta fejdjat fuq u ġiet sabiħa. Jiġifieri kollox tista' tipprova. U importanti li t-tixju tasal sal-qiegħ tal-vulkan. Mela, bi tixju bil-felt pens fuqha u tidħol fuq il-vulkan,
hemmhekk ħajkollok l-effett ftit ftit hawnhekk ftit il-paċenzja. U hawnhekk jibda jassorbi l-kulur. Jassorbi, iva.
Sewwa.
Nistednukom tagħmlu l-esperimenti kollha li tixtiequ, tistgħu flok tagħmluha hemm ġew, tagħmluha fuq platt u tħalluha xi mkien. Biex taraw kif ħa tiġi wkoll.
Tipprova u tagħmel kemm-il darba trid, u mbagħad x'intinxef kompletament.
Din tieħu l-ħin sewwa. Din tieħu l-ħin. Iva. Tħallija weħedha. Tista' ddaħħal anke l-oġġett lest fil-vulkan. Bħala dan jisu l-lava li zbroffa l-vulkan via. Sewa. U għemmek għandek l-effett.
Issa bieħ tista' tagħmel kemm il-darba trid u tibqa' l-esperiment. U tista' tibdilha naħseb ukoll. Eżatt, li tista' tagħmel ħafna aktar minn waħda.
Għandna wkoll fil-mudell xi biċċiet oħra ta' piramida żejra iva. biex propja noħolqu forsi xena. Iva, xena kif tixtieq inti, tagħmel art, tista' tagħmel sema. Ġifieri hawnhekk ħan nimirħu fl-immaġinazzjoni ta' xena ta' vulkan. Forsi jistgħu jagħmlu xi bażi minn xi ħaġa biex joħolqu. Ekku, anke jżidu toys li għandhom huma.
Ġifieri għall-immaġinazzjoni tal-vulkan tal-kuluri. Interessanti ħafna.
Proset!
Inħeġġukom biex tibatulna ritratti tal-mudelli tagħkom fuq korrispondenza@satar.org.mt ħalli nkunu nistgħu ntellgħuhom fuq il-media soċjali ta' Satar kif ukoll fuq dawk ta' Design and Technology.